Fransa, Pariž.
Şu ara Eýfele gelmäni, menem görmäne geldim. Şu wideonyň köp many suratda Pariži görmek isleýänlere ugradyň. Oglanlara degişli bu aýtjak zadym. Oglanlar. Ýok men ölmäýin-de, ýene-de ýaşabereýin-de. Parižde Eýfeli görmäkäňiz syçanlary görüp bilersiňiz. Dört tarapy ýörite surata düşürýän ýerleri bar. Şol taýlardan görseňiz, surata düşseňiz gowy-gowy kadrlar çykaryp bilersiňiz. Hatta Askçina başga zat üçindir öýdüp oturma. Baý bo. Bu ne wela gymmatçylyk Pariž. Bra Ýewropanyň gyzyna ynam ýok, bram Ýewropaň howasyna ynam ýokdur. Köp adam bar şu görmek isleýär şu Eýfelli. Men hem görmäne geldim. Şeýle bir üýtgeşik duýgular geçirdim başda göremde diýýärler. Men hem şu wagt gördüm bolin bir üýtgeşik bir duýgy döremedi. Görenler siz nähili duýgular başdan geçirdiňiz? Görmedikler siz nähili ki görmek isleýäňizmi? Ine serediň şeýle Pariza. Ine pula mine nähili diýdiler. Bar bir fermadan çykyp durýan bular. Bar bir meňzeş ýerden apdyrlar. Ýene Pariže gelseňiz bilmeli zadyňyz esasan şu wideony gyzlara ugradyn. Gyzlar Pariže gelseňiz gorkaýmaň bärde ýaman alaka kändir. Metrolarda zatlarda ýa-da birje bolgusyja bir otellerde zatlarda hökmany suratda alaka çykyp bilýändir bärde. Şoň üçin wiý men nirä geldim Pariži görmäne geldimmi diýip ondan gara alakalar görüp haýran galyp oturmaň. Ýene Pariže geleniňizde Diýjek zadym, gönümen aşagyna gitmeli-la. Aşagyna barsaň kän, owadan suratlar düşürip bolanok. Dört tarapy bar, ýörite suratlar düşülýän ýerleri bar. Şo taýlardan görseňiz, suratlar düşseňiz, gowy-gowy kadrlar çykaryp bilersiňiz. Ikinji aýtjak zadym, bärik gelseňiz, ýörite bärigiň korasanlary bar, iý, korasan, kofejagaç, zatjagaç, iý, şonuň ýalaky. Goja zatlar bilen bir nemeler edip bilersiňiz. Goja suratlara düşüp, bir ýatlama goýup bilersiňiz özüňizde. Ine görmek isleýänler üçin hem Eýfel. Ana, gördüňizmi onda? Mergen. Paris barada aýdyp ber-de. Hiç aýtjak gelmez.

Parižde. Näçe boldy? Ýetmiş bäş sifr aldy. Ýüz otuz bäş ýewro boldy. Baý, gowy. Bu ne bela gymmatçylyk, Pariž. Ýüz kyrk ýewro. Her kim Pariž, Pariž diýýäler-ä, geldik ine Pariži görmäne. Indi size aýtjak zadym bar, şu wideony hökmany suratda Pariži görmek isleýänlere ugradyň. Birinji oçur, Parižde Eýfeli görmäkäňiz, Syçanlary görüp bilersiňiz. Tamam hocam anladyk. Bärini wideoda kä görmedim görmek üçin göz gerek bäridelaý muň owadanlygyna agşamlygyna dagy bärini göräýiňda gaty owadan adam şu taýyny görýär ä şahd açylýar bir gyz ýaşamak islemeýär isleýär ýaşamak üçin ýenede bilýäňmi ýok men ölmäýinda ýenede ýaşaberäýinda gowy kenä ýaşaýyş durmuşym diýen bir pikire batýar bäri. Gaty gowy gelip görenler bamy kimler Parižda daway ýazyň Eýfeliň aşagynda agşama gowja oturýas eý çaý kofejik içýas onda hany garaşýan onda.

Parižde agam ýakynda gördüňizmi ne Parižde şu mat Parižde gidete saat 11-iň ýary boldy ha. Ýöne näme üçin durşady hiç çilek ýagdaýda garanky düşeni. Men haýran galyp otyryn şu mat şu zada lay. Hiç çilek garanky düşenok bärde lay. Ne seret agam men nemänem görkezeýin size. Ine tutam şuta Pariža men görkezeli oglanlara. Ene. Geç, geçýän agam, geçýän. Pariže gelseňiz gezmäne gelýäňizä geliň, hökman geliň bärik. Ýöne geleniňizde käbir gyzlar bar, Waý Pariže gidesim gelýä, Pariž, Pariž, Pariž diýerler-ä gyzlar. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Bärik gelseňiz hökmany suratda bir alaka duş gelersiňiz. Ýaman erbet bärde alaka kändir. O siz Eýfele seredip bara, eý, wau, onýa zat ýok bärde-ow. Bir sürü bärde alakalary bar o. Menem şony ilkinji gezek göremde menem wow diýip geldim bu ýerde alakalary görüp bara bar höwesim gaçdy. Oglanlara degişli bu aýtjak zadym oglanlar bärik gelipde hä indi adamçylyk aýdýan hiç çilek ýadaýda ýewropanyň gyzlaryna diňe parižiňka dä ýewropanyň gyzlaryna aşyk bolaýmaň hiç çilek ýadaýda näme üçin aşyk bolaýmaň bir aý ýewropanyň gyzyny ynam ýok. Hemme syýamok elbetde. Biram Ýewropaň howasyna ynam ýokdur. Parižde ýaňy Eýfeliň öňünde durun welin, wideo çekeýin diýip astyna birden ýagyş başlady. Birdenem ýagyş goýdumdy. Gün bäş minütiň içinde weýran edip gitdi. Seň Pariž barada bilýän zadyň barmy halypa? Ýok. Gördüňdä hiç zat bilemok diýýär biram. Ýa, Parižde kim bar-aý bir oturyp bir çaýlaşyp-suwlaşyp bolanokmaý? Parižde bir ýaşaýan türkmenler zatlar ýokmy bähbit tanşyňyz bilşiňiz ýenäňiz bir bar bolsa Pariždakylara aýdyňda bir özüm şol kofejigini krosanjagaz zatjagaz bilýän şo zatlary bilen bir sazlapjyk bir surata düşeliň wideo düşeliň a näme üçin men bu zatlary edenleýän ertir indi tanyşyp galyn ýada ertir Ýaş toý bolar zat bolar biri birimiziň instagramda o taýda bu taýda bro ýaş toýuň gutly bolsun zat diýip şondan pantawas üçin pantawas üçin o başga zat üçindir öýdüp oturma eý şon ýala ke gepiň niskasy gaty gowy ken pariž men haladym ýani görmegiňizi maslahat berýän daway onda nesip edene görüşýänçäk